Bertie Barfi yn achub yr ysgol gan Alan McDonald. Roedd hi'n diwrnod cyntaf tymor yn Ysgol Parc yr Abaty. Eisteddai dosbarth pedwar mewn resi taclus. Roedden nhw'n eistedd yn syth. Doedd neb yn siarad nac yn pigo'i drain. Roedd y pennaeth, Misus Greig, wedi dweud wrthyn nhw i aros yn dawel am eu hathro newydd. Yn sydyn, chwipiodd y drws ar agor. Brasgamodd yr athro newydd i mewn. Roedd ganddo clwt ddu dros un llygaid a gleddyf yn ei wregys. Roedd ei farf yn hongian mewn cadynnau trwchus tywyll. Ahoi, fêt! Bertie Barf Ddu yw'r enw. Capten Barf Ddu bloediodd. Eisteddodd Bertie Barf Ddu ar ben ei ddesg. Ciciodd ei fwtasau du i ffwrdd, gan dangos twll mewn un hosan. Ebychodd dosbarth pedwar wrth iddo estyn ei gleddyf, a'i defnyddio i anafu pensil. Pwyntiodd at Yasmin. Ti 'fyd? Pa wers yw hi? Plîs, Capten, dearyddiaeth. Anwesodd Bertie barf ddi ei farf. Dau ar unwaith. Erioed wedi clywed amdano. Dechreuon ni gyda chelf. Dechreuon nhw ar ei gwersi. Peintio nhw i'r penglog ar esgyn croes ar drws y dosbarth. A'u pren a'u mesur, dechreuon nhw ymarfer ymladd cleddyfau. Winciodd Bertie bardd ddu, Gadewch i ni hwylio fel mor ladron go iawn. Mae mor filltiroedd i ffwrdd, meddai Arwel. A dyw Miss Grug ddim yn fodlon i ni mynd am dripiau, meddai Yasmin. Cafodd Eleri syniad. Beth am bwll nofio'r ysgol? Yr union beth! Hwyliau ni am y pwll nofio! riodd Bertie Barddy. Roedd e wrth ei fodd. Roedd dysgu'n llawer mwy o hwyl na roedd e erioed wedi ei freuddwydio. Roedd Miss Grug yn y pwll nofio gyda dosbarth tri pan daflwyd y drws aragol. Capten Bardd Ddu, dechreuodd, ond roedd hi'n rhy hwyr. Gorchmynnodd Bertie Bardd Ddu ei forladron i wrthio ymlaen. Ahoi i'r gelyn! Rhythiodd Miss Grug mewn arswyd wrth i forladron dosbarth pedwar fyrlwm i heibio iddi. Aroson nhw ddim hyd yn oed i newid i'w dillad nofio! Neidion nhw'n syth mewn i'r pwll nofio gan floeddio, Yo ho ho! Taflodd dosbarth tri gylchoedd rwber at y morladron. Taflodd y morladron fflotjau plastig yn ôl. Roedd Bertie Barthy ym mhobman yn chwifio ei gleddyf ac yn gweiddi gorchmynion. Roedd hi'n union fel y hen ddyddiau. Yn sydyn, rhwygwyd yr awyr gan chwiban wisgrug. Roedd y rhan fwyaf o dosbarth tri i fyny ar y bwrdd plymio, roedd y môr ladron ar fin eu gorfodi i gerdded i'r syllen. Poentrodd Bertie bardd hi at ei dosbarth. Clecia yn clefyddau, Miss Grug! Dysgais i nhw'n dda, yn do fe? Trodd Miss Grug at Ann Gandrell. Dewch â'r plant yna i lawr y funud yma, gorchmynnodd. A chi, Capten, dwi eisiau gweld chi yn fy swyddfa yn syth bin. Treuliodd Bertie Barthy y prynhawn cyfan yn swyddfa Miss Grug. Pan daeth e allan, taflodd ei het i'r llawr. Cregyn crachiod mymiodd.

Mae'n rhaid fy mod i'n dda i ddim fel athro. Chi yw'r athro gorau gawson ni erioed, meddai Yasmin. Gwisgodd Bertie Bardhi ei het. Rydych chi'n garedig iawn i dweud hynny, fêt, ond mae'n rhaid i fi adael erbyn diwedd yr wythnos yn syth wedi ffair yr ysgol. Cae'r ddyddyleriau Yasmin i ffwrdd yn drist. Petai nhw heb ymladd o dosbarth tri yn y pwll nofio. Rwan, roedd y Berti Bardi yn gadael. Fydden nhw'n fyth yn cael athro tebyg eto. Wrth iddyn nhw fynd heibio i swyddfa Miss Grug, clywon nhw lleisiau o tu mewn. Mae angen 10,000 o bennaeth arnon ni, a hynny ddim ond er mwyn trwsio'r to, chneidodd Miss Greig. Sefydlwyd yr ysgol hon gan fy hen fodryb myfanwy. Mae wedi bod ar agor ers 200 mlynedd. Rwan, bydd yn rhaid i chi. Efallai bydd y ffair yr esgor yn gwneud elw, meddai Miss Herlan yr athrawes chwaraeon. Siglodd Miss Greg ei phen. Bydd angen gwerthu god i 10,000 o bunnoedd. Roedd y dwy ferch yn gwrando i ti allan. Cydiodd y leiri am raich Yasmin. Dyna fo, meddai hi. Dyna sut gallwn ni achub y capten. Y diwrnod wedyn, eglurodd Eleri ei syniad wrth weddill dosbarth pedwar. Y cyfan oedd angen arnyn nhw oedd ffordd o godi 10,000 o bunnoedd yn ffair yr ysgol. Byddai'n achub yr ysgol, a byddai Miss Grug mor falch, byddai hi'n ail-benodi Bertie Barddu. Gallwn ni werthu cacennau? Gallai i eu gwneud yn ystod rhyw wers goginio, meddai Ffion. Mae dy gacennau di mor galed a charreg, meddai Moe. Gadewch i ni herw gipio Miss Grug. Gallwn ni hawlio deg mil o bunnoedd i'w ryddhau, meddai Arwel. Ond, bydd pawb o'r farn na thalaidd neb deg ceiniog i ryddhau Mysgrig, heb sôn am deg mil o bunnoedd. Cododd Bertie bardd i ei ben. Roedd e'n trwsio twll yn ei hosan. Mae tŷ a chace yna ar gyfer hen bobl, meddai. Dwi angen awel hallt y môr yn fy ngwallt a map trysor yn fy llaw. Dyna bywyd i fôr-leidr. Neidiodd Eleri ar ei thraed a chiro'i dwylo. Dyna fe! Hel a drysor! Dyna syniad gwych, Capten. Ond, does dim trysor gennym ni, meddai Yasmin. Does dim angen dim arnon ni. Gwerthyn ni lawer o fapiau, bydd pob map yn dangos y trysor mewn man gwahanol. Bydd hynny'n cadw pobl i balu trwy'r dydd, meddai O'Leary. Daeth diwrnod y ffair, croesawyd Miss Grig y dorf. Gobeithiau y bydden nhw'n gwario llawer o arian. Ond, byddwn ni byth yn codi 10,000 o bunnoedd o chwneidiodd. Bydd yn rhaid i fi cau'r ysgol. Beth byddai hen fodryb Myfanwy yn ei dweud? Aeth heibio i stondin dosbarth pedwar. Safai capten barf ddu ar ben bocs. Chwiliwch am drysor cudd, gwaeddai. Camau dro, fêt, prynaf fap, a phala mae rym o'r ladron. Am syniad da, meddai hen wraig. Rych chi'n edrych union fel morleidir go iawn. Roedd Arwel a Yasmin yn gwerthu mapiau trysor. Ar bob map roedd y fflag mor ladron. Roedd Ecs yn nodi ble roedd y trysor, roedd Bertie bar ddu wedi llunio'r mapiau ei hun, ac roedden nhw'n gwerthu fe ar Slecs. Dywedais wrthoch chi am anghofio am forladron, meddai Miss Greig yn grac. Helfa drysor morladron yw hi, meddai Eleri. Syniad y capten oedd e. Taflodd Miss Greig olwg filain ar Bertie bar ddu. Trysor cudd, lol botes, gorau po gynta i chi adael yr ysgol. Ond, yr helfa drysor oedd uchafbwynt y ffair. Ble bynnag yr ai Miss Grug, gwelai pobl yn pendroni uwchben mapiau trysor. Dim ond yn diweddarach y dechreuon nhw balu. Rhedodd Mr Kitgod yr athro cerdd ati. Miss Greg, y cael chwaraeon, meddai ar wynt yn ei ddwrn. Dewch i weld. Aeth Miss Greg gydag e. Roedd y cael chwaraeon wedi diflannu. Ym mhob cornel roedd pobl yn palu am drysor cudd. Yr un oedd y stori ar y lawnt blaen. Roedd tadau wedi dechrau palu'r maes parcio efo ceibiau. Roedd rai hyd yn oed yn codi llaw neuadd yr ysgol. Eistedd am Miss Greg ar y gwair. Roedd hi'n teimlo'n sal. Edrychai ei ysgol petai bom wedi disgyn arno. Esgusodwch fi, meddai dyn yn dal pal. Fyddai ots gennych chi symud? Dwi eisiau pal i am dryso'r fan yna. Aeth Miss Grigg i chwilio am Bertie Barfddi. Roedd e'n cyfrif arian pan daeth o hyd iddo. Clecian clefyddau, coda ni dros 100 punt! Dangosodd y arian iddi, ond roedd wyneb Miss Grug wedi troi'n borffor. Edrychwch ar beth rydych chi wedi gwneud i fy ysgol. Mae wedi dyfetha'n llwyr, yn llwyr! Anelodd ei bag llaw ato, Cymorth Bertie Ba'r ddydd naill ochr, doedd e ddim wedi arfer ymladd â prif athrawes ei gwyllt gracwn. Ar hynny, rhedodd Miss Hale am yr athrawes chwaraeon atyn nhw. Roedd ei wyneb yn blaster o fwd a chydiau mewn cist arian. Miss Grigg, sbïwch! Dwi wedi ffeindio y trysor cudd gwaeddodd. Ond dydd dim, dechreuodd Yasmin esmonio. Ceisio ddyleri roi taw arni. Y gorodd Miss Hirla magista arian. E bychodd bawb. Y tu mewn iddi roedd gemau a mwclis disglair. Roedd y map trysor wedi arwain yn syth at nhw. Meddai Marcel Lam, Yn union fel mae'r map yn ei dangos, mae'r X yn nodi'r lle. Darllenodd Misgrig yr enw a'r tu, y tu mewn i'r gist arian. Hen fodryb myfanau. Dyma ei gemau hi. Roedden ni'n sicr ei bod wedi cuddio nhw rhywle. Trodd at Bertie Barddi. Rydych chi'n dyn hynod o glyfar, ond sut roeddech chi'n gwybod ble roedden nhw? Am eiliad, roedd Bertie Barddi'n fyd. Yna, winciodd at Miss Grug. Roedd gen i teimlad ym yr esgyrn, meddai. Roedd yr ysgol wedi ei achub. Roedd yr arian o werth i'r gemau wedi talu i atgyweirio'r ysgol. Roedd Miss Grug wedi cael trwsio'r to. Cafodd Miss Hirlam cael chwaraeon newydd. A beth am Bertie Bardd ddi, y môr leidr o athro? Cafodd swydd newydd gan Miss Greig yn dysgu'r plant sut i hoelio. Yr wythnos yna, aeth e â dosbarth pedwar i hoelio ar ei llong heledd hallt. Y olwg diwethaf a gafwyd ohonyn nhw oedd y llong yn anelu am y môr mawr gyda fflag mor ladron yn chwifio ôl hwylbren. Roedd Bertie bardd ddu wrth y llwy. Efo awel y môr yn ei wallt a map trysor yn ei llaw, pwy a ŵyr pryd y do'n nhw nôl? Y diwedd.